Hiya pawb, what is happening? Shut my pethau, Jacob sydd yma, a dwi yma yn cyflwyno ar gyfer... Hang on, sorry. Oh, Jed sy'n ffonio. Mae'n y thebyg yn dymuno fi pob lwc ar gyfer fideo cyntaf fi ar gyfer pop di. Hang on. Jerry boy, ti'n iawn? Be ti'n meddwl? Be ti'n meddwl dwi ddim yn gallu dweud hwnna? Copyright! Be bod nhw'n silly, ddim ti sy'n yn berchen ar catchphrase na. Hei, hei no, gwrando fan hyn nawr, good boy, ti yw'r un sydd yn... Wel, ma' raid i fi dod lan gyda catchphrase fy hunan nawr de. Hmm. Un, dau, tri, dyma fi! Na. Wihi! I chi gyd! Na, na, na, na, na, na. Pow! Dwi yma nawr. Hmm. Dyma ni, Cymru! Uh... Bore da, dwi ma. Well, howdy doody. Howdy doody pawb, Jacob sydd yma a dwi just moyn dweud jiw, jiw dwi'n gyffroes a reswm dwi mor gyffroes yw Achos dwi'n neud fideo cyntaf fi ar gyfer Pop D! Nid gyda Jed. Nawr, beth dwi am neud heddi yw cymryd chi ar trip bach gyda fi. Un peth dwi wedi dechrau neud yn ddiweddar yw dringo. Nid gyda Jed. Yn fwy specific, dringo craig. Rock climbing. Nawr, dwi ddim yn meddwl jyst mynd ti fas a dringo unrhyw beth, okay? achos bydden hwn yn silly, okay? Be dwi'n meddwl yw, mynd i gynolfan dringo, fel hyn. Nawr, dwi ti fas i UK Rock Summit Centre yn Nhre Lewis a ni'n mynd i mynd mewn i weld beth allan ni'n neud mewn na. Felly, awn ni mewn? Massive! Reit, dyma ni tu fewn i'r ganolfan dringo nawr, ond cyn i ni wneud unrhyw math o dringo, mae rhaid i fi gwisgo'r offer diogelwch cywir. Fel hyn! Reit, dwi'n barod dwi'n meddwl, felly, off ni. Reit, dyn ni yma wrth y wal dringo nawr. Cyn mae dyfu'r offer diogelwch cywir, mae dyfu esgidiau dringo, mae dyfu harnes a mae dyfu sialc. Does dim angen sialc, ond os ych chi moyn, chi'n gallu. Felly, beth ni'n angen ei wneud nawr? Ni'n angen clipio yn hun am mewn. Fel hyn. A wedyn, ni gallu dechrau dringo. Felly, ydyn ni'n barod. Dwi'n meddwl, dwi'n mynd i dechrau yn eitha hawdd gyda'r un pink fan hyn. Felly, ydyn ni'n barod. So, dyna ni wedi wneud tamaid bach o dringo, okay? ond fel arfer, okay, mae rhaid i chi clymu eich hunan mewn gyda'r rhaf. A ma be nes i jyst nawr odd peth o'r enw auto belay lle ma fe'n neud e i chi yn awtomatic ond fel arfer ma angen person arall gyda chi i neud y pethau galed fel tynnu'r raff a neud yn siŵr bod chi ddim yn cwmpo ond heddi does dim help gyda fi felly ma fe'n hawdd i fynd ar auto belay. Ymlaen i'r un nesaf, come on! Dyma ni at wal arall, ok? Ond, fel chi'n gallu gweld, mae'r wal yma yn lot llai na'r waliau eraill, ok? Achos beth ni'n galw'r wal yma yw bouldering wall, ok? Felly, gyda bouldering wall, does dim angen clymu eich hun yma, chi'n just gallu dringo lan, ac os chi'n cwmpo, Chi'n glanio ar y matiau yn diogel, okay? Ond os chi'n dod fan hyn, mae yna label fan hyn, a mae yna rif ar y label yn dangos y wahanol lefelau o'r lliwiau wahanol. Felly, dwi'n meddwl dwi'n mynd i dechrau gyda'r un yma, 4 plus. Dwi'n meddwl mae hwnna yn eitha hawdd, ond gawn ni weld, fe? Dwi lan y top yn barod, ond paid â jyst neidio nôl lawr. Dod lawr yn ddiogel. A dyna ni wedi wneud un. Right, dyn ni dal ar y bouldering wall, ok? Dwi wedi dod rhwng y gonel a dwi'n mynd i trio un bach yn galetach, ok? O, oh, so. Um, pimp plus. Wna i trio'r un oren ma. Ok, 5 plus. Bach yn galetach, 4 plus o'n i di just neud. Bach o sioc. Right, dyma ni yn barod. Oh. Oh, oh. Wow. Wow. Bach o bush. Oh. Oh. Oh, come on, Jake. Oh, yes! Ah, oh, fel monkey. Monkey bach. Oh! Waw, mae fe'n brifo eich dwylo, ond un tro arall ar y bowdr mo, oce? Okay? Bach yn galeta, gawn ni drio fe. Dwi 'di cael loads o hwyl. Ie, dwi'n meddwl dwi 'di gorffen dringo am heddi nawr, felly yy, roll out. Aaahh! Hwnna. Anyway, um, beth ydyn ni wedi wneud heddi? Ni wedi bod yn dringo ar y wal uchel a lle oedd angen clymu ein hunan mewn. Ni wedi bod yn dringo ar y bouldering wall lle does dim angen clymu eich hunan mewn. Mae fy mor, mor hoelus. Please, os oes siawns da chi, please ewch dringo. A paid a phoeni, oes does dim harnes neu does dim uh, esgidiau dringo, Dych chi, dych chi'n gallu rento nhw yn y ganolfan dringo. Ok, mae angen talu amdano fe ddo, ond um, mae fe werth e. Please, please, ewch. Byddwch chi'n cael siwt gymaint o hoel. Ond, dyna ni. Os gallwch chi, please, roi thumbs up ar y fideo yma. Tan ysgrifiwch i Sianel Pob Ti a gwasgu y gloch notifications. Ond, tan tro nesaf, hwyl fawr. Hei!